Susana Cemileva, Yer astı ateşiniñ sırı. On üçünci bölüm, Qızıl qobadaki taş yürekniñ hikâyesi. Bir zamanda, bundan yüzden ziyade sene evel, ikâyesini başladı taş yürek, men Qızıl qoba özeniniñ yalısında yerleşken bir köyde yaşay edim. Yılnıñ birinde qış pek suvuq oldı. Köyümizniñ aqsaqalları, bu bir işarettir, yerastı ateşiniñ qoruyıcısı şegirdini bekley, dediler. Tılsım işi unutulmasın dep, er bir siyirbaz öz tecribe ve bilgilerini bir şegirtke aqtarmaq kerek. Tılsımcılar, asılında, bizler kibi insanlardır, tek olar bizden çoqça yaşaylar. Men etraftaki tabiatnı yahşı bile edim, quşlarnıñ seslerini ayıra, ormanımızdaki bütün yemiş ve mantarlarnı tanıy edim. Onıñ içün köyümizniñ aqsaqalları meni Siyirbazğa yollamağa qarar berdiler. Buzluq qobağa kelip çıqqanımda, anda diger köylerden şegirtlik yapmağa istegen başqa balaçıqlar olğanını kördim. Böyle vaziyette Siyirbaz bizni sınamağa istedi. O pek ağır sınav edi. Oğlanlarnıñ episi onı yüksek seviyede keçtiler. Faqat sihirbaz tek bir şegirtni saylay bile edi ve meni sayladı. Bahış sihirbaz yahşı, sabırlı oca edi. Onıñ yanında men geologiya, yani Qırım qobaları ibaret olğan faydalı maden ve yer soyları aqqında ilimni ögrene edim. Ondan da ğayrı, o maña astronomiya bilgilerini bere edi. Qulaq yerinden yıldızlarğa baqa ve olarnıñ suv, ava, atta taşlarnıñ areketine tesirini ögrene edik. Biz alev ne olğanını añlamaq içün fizika-himiyanen oğraşa edik. Çoqqa barmay sihirbaz maña bir çoq işlerni buyurdı. Maña tek yer astı ateşiniñ yanına barmağa yasaq edi. Men tek ondan uzaq olmağan yerde oturıp ve yarığında tılsımlı kitaplarnı oquy, tılsımlı ilimlerni ögrene bile edim. Kün-künden daa bilgili, tılsım alemini daa çoq tanığan oldım. Eñ esas işni, yerastı ateşine baqmaq qaidelerini ögrenmege sabırsızlana edim. Ocamdan ep sorap tura edim, Ocam, yerastı ateşi qoruyıcısınıñ Esas vazifelerni ne vaqıt ögrenmege başlacaqmız? Amma o, men daa azır olmağanımnı ayta edi. Böyle etip, Bahış Sihirbaz maña qarşı adaletsiz olğanını tüşündim. Yerastı ateşine saip çıqa bilecegime emin edim ve onı hırsızlamağa qarar berdim. Ah, ne qadar aqsız edim! Bahış sihirbaz menim qara tüşüncelerimni ögrendi ve olardan vazgeçmemni tevsiye etti. Amma o fikirler aqlımdan iç çıqmay edi. Kün-künden yerastı ateşi tışarığa çıqarılıp adamlarnı sevindirecegini daa çoq hayal ete edim. Geceniñ birinde sihirbaz yıldızlarnı sayıp boldurıp yatqan arada, Men ateş yanğan odağa gizliden kirdim. Maña ocaqtan tek bir kömür danesi kerek edi. Demir maşalarınen ocaqqa tiygenimnen omuzımda siyirbazniñ elini issettim. Taş yürek, dedi o, sen meni diñlemediñ! Yer astı ateşiniñ sırlarını tek sen buña azır olğanında bilmek mümkün degen edim. Amma sen ilim-bilgilerini kenişletmege istemediñ, aşıqtıñ ve gözel Qırımımıznı saqlamaq içün asırlar devamında şekillengen tertipni bozacaq işke tutundıñ. Men ağlamağa başladım. Ne qadar cail ekenim! İşte o vaqıt sabır ne olğanını ögretmek içün sihirbaz meni sekiz biñ yılğa Suv ve keriçten şekillengen stalaktit içine qapadı. Esirimniñ yüz yılı devamında tabiat öz dülberligi üzerinde büyük sabırnen çalışqanına şaat oldım. Endi ise Enver ve Leyla, artıq ikâyemni bilgen soñ, barıñız ve Bahış Seyirbaznı tapıñız, Baar ve Navrezni qurtarıñız! Belki maña da yardımıñız tiyer, çünki esirge alınğan soñra bağışnı körgen ilk insanlar siz olacaqsız. Balalar taş yürekke pek minnetdar olğanlarını bildirdiler. Onıñ manalı ikâyesi Leylânı pek eyecanlandırdı. Artıq o bahış siyirbaznı taş yürekke yardım etmek içün de tapmağa istey edi. O hatanı añladı ve yapqanlarına peşman oldı. Dostlar qobadan çıqtılar. Küneş daa yüksek edi. Balalar yerastı ateşi qayda olğanını bile ve artıq Qalaqay ananen oburğa yardım ete bileceklerinden şübelenme ediler. Yavluqlar avada sallandı, Enverniñ sesi eşitildi, Buzluq qoba! Ve balalar turğan yerinden ğayıp oldılar. Bu arada Qalaqay ananıñ evinde obur Qızıl Qobadan çıqqan seyatçılarımıznı körip, tez-tez parmağını suvğa batırdı ve saat aqrebini akis tarafqa bir qaç kere çevirdi. Kerçek ayatta vaqıt kene artqa çekildi. On dörtünci bölüm Buzluq qobada yer astı ateşiniñ qıdırılması. Dostlar balaban bir taş hününiñ ögünde turmaqta ediler. İçinde eski bik teregi öse edi. O buzluq qobanıñ kirişi edi. Leylâ, bizge eki tayaq tapmaq kerek, dedi Enver, çünki buzlu qobanıñ divarları ve tabanı buznen qaplı. Dostlar yaqın bir yerde taşqa yaslanıp turğan ve er alda macera sevdaları ya da turistler tarafından qaldırılğan eki qaviy tayaqnı kördiler. Olarnı alıp, qobağa kirdiler. Közler ögünde galereyağa birleşken eki balaban oda peyda oldı. Qobanıñ içi bütünley büznen qaplanğan edi. Tavandan stalaktitler asılıp tura edi. Tabandan ise stalakmitler ösip töpege uzana ediler. Amma bular kireç taşından degil de, buzdan ediler. Bazıları sıranen tizilip, girlândanı andıra ediler. Qobanıñ ortasına keçip, balalar stalaktitler, stalaktmitlernen bir arada birleşip, dereklerni şekillendirgenini kördiler. Buznıñ içinden sanki kök bir ışıq çıqa edi. Uzaqtan suvnıñ şırıltısı eşitile edi. Qoba pek dülber edi. Leylâ, bu qobanıñ içinde yer astı quyu bar, tübünde ise özen çıqaqa, dedi Enver, bir direkten başqa direkke qadar tayıp. Bu da doğru yolda olğanımıznı isbatlay, cevap berdi Leylâ. Amma da bahış sirbaz, aqıl deryası! küldi oğlançıq. İç irimegen buzları olğan qobanıñ içinde ateş saqlanğanı kimniñ aqlına kelir? Leyla da küldi. Balalar muqaytlıqnen tayğaq buz üstünde yıqılmamağa tırışıp, yollarını devam ete ediler. Qobanıñ er bir köşeçigine kirseler bile, quyu ya da özençikke alıp barğan yol Tapmadılar. Tezden bütün qobanı aylanıp çıqıp, kene kırış yanına keldiler. Yoq, olacaq şey degil! eminliknen dedi Enver. Kel, daa bir kere barıp baqayıq. Gizli keçitni körmey qalğandırmız. Leylâ başını salladı, şarfını yüksekçe sardı ve Enverniñ artından ketti. Buzlu qoba eñ suvuq edi. Qızçıq birazdan parmaqlarını is etmegenini añladı. Balalar daa bir kere qobanı dolaşıp çıqtılar. Neticesiz. Enver, üşügenimiz içün belki keçitni körmey qaldıq. Kel endi men ögünden keteyim, sen ise artımdan, teklif etti Leylâ. Öyle de yaptılar. Qobanıñ eñ teren yerinde toqtap, divarlarına ellerinen tiyip baqmağa başladılar. Amma er yer qalın buzden qaplanğan edi. Leylâ dizlerine oturıp, parmaqlarını nefesinen qızdırmağa başladı. Enver de aynısını yaptı. Birazdan suvuqtan közleri yaşlanmağa başlandı, körmege daa ğırıldı. Leylâ Ateş qartalınıñ qanatını hatırladı. Yaşasın! Demirciler öyle tüşünceli olğanı ne güzel! Balalar qanatnı çantadan çıqarıp, avuçlarında sıqı tuttılar. Yavaş-yavaş parmaqlarnıñ ucundan başlap bütün tenlerine sıcaq yayıldı. Qızındılar. Leylâ Bahışnıñ ediyesi olğan bardaq üstünde de buz körip, qanatnı oña tisetti. Leylâ, men pek boldurdım, ğaliba. esnep dedi Enver. Qızınğan soñra öyle ola, dedi Leylâ. Balalar yahşı etip qızmaq ve biraz raatlanmaq ve soñra qıdırmalarını devam etmek içün bir qaç daqqa oturmağa qarar berdiler. Leylâ ateşniñ qanatını bardaq üstüne qoydı, özü ise Enverniñ yanına oturdı. Çoq qabarmay balalarnı yuqu bastı. Olar özeniñ davuşlı şırıltısından uyandılar. Közlerini açqan Leylâ, üstünde ateşniñ qanatı olğan bardaqqa yaqın divardaki buz irigeni ve artında qara kiriş açılğanını kördi. Enver de uyandı ve qoba divardaki irigen delikke tikilip qaldı. Balalar bir-birine baqındılar. O qadar vaqıttan berli qıdırğanları kiriş işte bu olsa kerek. Ne de edi qart demirci, suvdan keçip sılanmamaqmı? Tapmacanıñ cevabı azır, buz qatıp qalğan suvdır! Buzniñ üstünden keçip olsañ, suvdan sılanmayıp keçip olursıñ. Amma da bahış, tapmaca ustazı. On beşinci bölüm. Bahış sihirbaznen körüşüv. Leylâ Ateşniñ qanatını tez-tez çantasına qoydı. Enver açılğan kirişke baqtı. Uzaqta ışıq yana edi, onıñ içün de olduqça yahşı körüne edi. Balalar qalın buzdan keçip, ayaqları tübünde quru ve iç tayğaq olmağan zemin olğanını duydılar. Sessiz bir-birini elinden tutıp, ögge aşıqtılar. Yer astı özençikniñ şırıltısı daa aydın eşitile, avası ise ket-kete qıza edi. Dostlar bir qaç daqqa keçken soñ keçit bayağı kenişlegenini ve ögde balaban kemerli bir odağa çevirilgenini kördiler. Kemerniñ artından tögerek bir oda, onıñ ortasında ise taştan ocaq qurulğan edi. İçinde ateş yalınları oynay, kömürçikler qorlana tura edi. Bu odanıñ tavanında Qırımnıñ haritası sızılğan edi. O tamam ocaqnıñ töpesinde yerleşe edi. Tavannıñ qalğan yerleri çeşit temsiller ve yıldız üyürileriniñ semalarınen bezetilgen edi. Balalar resimlerge baqar eken, divarnıñ birinde bir sofa, üstünde ise bir kimse yatqanını körmey qaldılar. Envernen Leylâ Yıldız uyurilerniñ adlarını hatırlap, aytıp, odanıñ içinde yürmekte ediler. Şu daqqası biriniñ iniltileri eşitildi. Balalar uzaqtaki divarnıñ yanına aşıqtılar. Sofanıñ üstünde közleri qapalı alda inildep yatqan uzun biyaz saqallı qartnı kördiler. Bahış sirbaz, oca! Lütfen, uyanıñız! dedi Enver, yatqanın omuzına yavaştan toqunıp. Qart közlerini açıp balalarğa şaşqın baqtı. Kimsiñiz? Mında nasıl etip kelip çıqtıñız? soradı sirbaz. Şu daqası da özü cevap berdi. O qadar hastam ki, biriniñ kelmesini duymadım bile. Bahış sirbaz, dedi Lilâ. Biz, tatalarıñız Qalaqay ana ve Oburnıñ ricasınen yanıñızğa keldik. Olar yerastı ateşi ne içün qızdırmağanını ve Qırımğa baar ne içün kelmegenini bilmege isteyler. Ateş ne içün qızdırmağanını endi özüm de añlayım, sirbazniñ yerine cevap berdi Enver. Köresiñ de, ocaq astalandı, ocaqnı baqacaq kimse yoq. Sihirbaz közüni qımıp, oğlançıq doğru aytqanını bildirdi. Soñra köterilip oturmağa tırıştı, amma becerip olamadı, yatqan alda lafını devam etti. Balalar, adıñız ne? Menim adım Enver, dedi oğlançıq. Menim ise Leylâ, cevap berdi qızçıq. Qobama hoş keldiñiz, balalar! Zorlansa da, dedi hasta, meni tapıp olğanıñızğa köre, siz pek cesür, aqıllı balalarsız. Tatalarım bile oturğan yerimni bilmeyler. E, men bu qış qastalandım, yer astı ateşini baqmağa küçüm yoq. Ya ne olacaq endi? qorqusını gizlemeyip soradı Leylâ. Er vaqıt qış olğanını iç istemey edi, o yaznı pek seve edi. Qasevet etme, canım, dedi qart sihirbaz, belki beraber tüşünip, ateşni tutaştırmaqnıñ bir çaresini taparmız. Leylâ şu ande ediye aqqında hatırladı. Bahuş sihirbaz, biz sizge boş qolnen kelmedik, dedi o çantasını açıp. Tatalarıñız sizge bahşış yolladı. Böyle aytıp, qızçıq bardaçıqnı çıqarıp berdi. Ediyeni körgen Bahışnıñ közleri tomarlandı. Qapağını aç, lütfen, Leylâ, mecalsız sesnen rica etti o. Qızçıq öyle de yaptı ve şaşıp qaldı. Bardaq içinde topraq, topraqta ise mor baqla filisi ösmekte edi. Baqlaçıq, sensinmi? soradı Leyla Filisten. Cevap yerine fidançıqnıñ yapraçıqları titredi. O kerçekten baqlaçıq edi. Leyla bardaqnı Bahışnıñ ellerine uzattı. Onıñ qart, mayışıq parmaqları canlı yapraqlarğa, topraqqa toqundılar. Şu daqası balalarnıñ közleri ögünde seyirbaz eyileşmege başladı. Ağırlaşqan köz qapaqları açıldı, yüzünde tebessüm canlandı, özü de köterilip, sofanıñ üstüne oturdı. Eh, menim tatalarım Qalaqay ananıñ bağçasından bir avuç topraq maña küç bergenini yahşı bileler, Dedi sihirbaz. Yaşlığımda bahçıvan olmağa pek istey edim, lâkin taqdirimde yer astı ateşiniñ qoruyıcısı olmaq yazılğan eken. Bahış sihirbaz, ya bu findançıqnıñ alı ne olacaq? Siz onı özüñizde qaldıracaqsızmı? soradı qızçıq. Yoq, yoq, olmaz, ebet, inkâr etti qart. Fidançıq kün yarığını körmese solıp qalır. O, qalaqay ananıñ bağçasına qaytıp, anda ösip, meyvasını bermek kerek. Ya nasıl olacaq bu iş? soradı Enver. Siz de tuvğan topraqnıñ küçüne muhtacsiz da! Bu daqqada Leylâ zıncırçıq ve obornıñ nasiatlarını hatırladı. İçinde baqlaçıq endi olmasa da, zıncırçıq saña kerek ola bilir. Sizge nasıl yardım etmek mümkün olğanını bilem! eyecanlı, yüksek davuşnen dedi qızçıq. O, boynundan zıncırçıqnı çıqardı, qutuçıqnı açıp, içine bardaçıqtan biraz topraq toldurdı. Soñra bu zıncırçıqnı seyirbaznıñ boynuna astı. Er kes sevindi. Pek doğru tüşüngen. Baqla fidançığınen bardaçıq ise kene çantağa yerleştirildi. Bu arada Bahış siyirbaz endi ocaq başında bir şeyler fısılday edi. O yavaş-yavaş tutaşmağa başlağan kömürlerniñ etrafında aylanıp, qollarınen areketler yapa, bazıda töpege kötere, asasınen tavanda sızılğan Qırım haritasındaki çeşit yerlerine toquna edi. Soñra tantanalı şekilde divarğa çekildi. Balalar yanına bardılar. Şu daqqası ateş alevi dülber bir divar kibi yükselip tavanğa yetti. Yalınları sanki Qırımnıñ haritasını oqşay ediler. Anna, balalar, ilân etti siyirbaz, yer astı ateşi yer yüzüni qızdırmağa başladı. Qırımnıñ iç bir köşeçigi sıcağından marum qalmaz. On altıncı bölüm Taş yürek kene Bahışnıñ talebesi ola. Envernen Leylâ tavandaki Qırım haritası yerastı ateşiñniñ yalınlarınen yarıqlanğanını körgende raat nefes aldılar. Seyirbaz balalarğa ateş qartalınıñ qanatını ocaq içine taşlamağa teklif etti. Qanatı yeñgilden aylanıp, biñ uçqunğa dağılıp ketti. Leylâ o evine qaytqandır, dep tüşüngeninen, özlerine de qaytmaq kerek bolğanını hatırladı. Qalaqay ananıñ ricası yerine ketirildi. Sihirbaz balalarnıñ tüşüncelerini ögrengeni kibi böyle dedi, Enver, Leylâ, siz de qaytmağa sabırsızlanadırsız. Amma men sizge Qırımımıznı özüm körgenim kibi köstermege ister edim. Bahış balalarnı qobanıñ diger odalarından kezdirdi. Böyle etip, Envernen Leylâ Qırım toprağınıñ eñ balaban deliklerinden biri, qulaq yerinden yıldızlarğa baqtılar. Cao tepede qaynap turğan, balçıq qusqan yanardağ yanında qızındılar. Yer astı yollarından biri dağnıñ töpesine çıqa edi, o dağnıñ üstünden acayip deñiz manzarası açıla edi. Yer astı yollarından keçer eken, Bahış Sihirbaz çeşit yer madenlerini kösterip, olarnıñ adamlar içün nasıl faydası olğanını añlata edi. Ondan da ğayrı, insanlarnıñ ihtiyacları içün topraq içinde saqlı bütün nimetlerni çıqarıp işletmege olmağanını ayttı. Tabiatnıñ servetine muqaytlıqnen yanaşmaq ve tabiat muvazernetini bozmamaq pek emiyetlidir. Bahış Siyerbaz ve Envernen Leylâ ocaq yanğan tögerek odağa qaytqan soñra, anda bir oğlançıqnı kördiler. Yaşına baqqanda dostlarımıznıñ aqranı edi. Üstünde, belinde toquma quşaqnen tutulğan üç qurluştan tik turğan yaqalı kölmek, başında ise kiyiz şapkesi, ayaqlarında yımşaq teriden tikilgen çizmalar ve üstünde qısqa kürk bar edi. Leylânen Enver birden Tarih derslerinden Qırım sakinleri yüz yıl evel tamam böyle kiyingenlerini hatırladılar. Enver oğlançıqnıñ yanına çapıp bardı ve selâm bermek içün elini uzattı. Taş yürek, sensinmi? soradı o. Taş yürek samimiy külerek cevap olaraq başını salladı ve oğlanlar quçaqlaştılar. Soñra Taş yürek Leylânıñ elini sıqıp ocasınıñ yanına keldi. Selâm aleykum, ocam! Dedi Taş yürek közlerini kötermege utanıp. O, Bahış seyirbaznıñ elini öpti. Seyirbaznıñ közleri yaşlandı. Qart talebesini quvançnen quçaqladı. Taş yürekniñ cezası bitti ve artıq seyirbaz şegirdini oqutmağa devam etecek. Çoqqa barmay, qart sirbaz ve taşyürek dostlarını buzluq qobağa qadar ozğardılar. Balalar yavluqlarını azırlap turğanda, Enver dayanamayıp soradı, Demek, yer astı ateşiniñ nevbetteki qoruyıcısı taşyürek sirbaz olacaqmı? Soñra biraz utanıp qoştı, İşte, bilmek içün soradım. Anda töpede, yer yüzünde böyle şeylerni endi kimse hatırlamay. Er kes internetten bilgi tapa. Bahış serbaz külümsiredi, Taşyürek ise cevap berdi. Yoq, Ateşniñ nevbetteki qoruyıcısı da Bahış adını taşıycaq. Men qoruyıcı vazifesine başlağanımda ocamnıñ adını alacam. Tılsım aleminiñ qanunları öyledir, Er bir sirbaz öz vazifesine tayinli, onıñ adı ve miras kibi nesil-nesilden keçe. Asırlar devamında ateş qoruyıcılarnıñ episi bahış adınen belli ediler. Tılsımlı bağça çayırnıñ qoruyıcılarınıñ episi de Qalaqay ana adını taşıy edi. O ile qanun işte ve onı kimse deñiştirip olamaz. Ülkemizniñ gürleşmesini istesek, Deñiştirmekniñ keregi de yoq. Balalar sirbaz ve onıñ şegirtinen soñ defa quçaqlaşıp, sağlıqlaşıp, Qırımğa beslengenleri sadıq sevgileri içün, musafirçinlikleri içün minnetdarlıq bildirdiler. Soñra eki yavruçıq avada sallanılır eken, balalarnıñ sesleri eşitildi. Evgen. On yedinci bölüm, Qaytuv. Balalar bugünki maceraları başlağan ufaq qobada bulunmaqta ediler. Amma şimdi sabası olğanı qadar suvuq degil edi. Öz tılsımlı bağça çayırındaki evlerinden kelip çıqqan ve sabırsızlıqnen balalarını beklegen tata qardaş kiçik seyaatçılarımıznı büyük quvançnen quçaqladılar. Maşallah! dedi qalaqay ana. Menim kiçik qaramanlarım! Baar ve Navrezniñ qurtaracılarıma biñ kere maşallah! Envernen Leyla böyle sözlerni eşitmekten pek hoş qaldılar. Böyle acayip maceralarnı yaşağanlarına da ayrıca sevine ediler. Dostlar Qırım aqqında o qadar meraqlı şeyler körip ögrendiler ki, kerek olsa tekrar böyle kibi vazifeni becermege azır ediler. Obur, yavluçıqlarnı yerine asmağa yardım etti ve Leylâdan baqlaçıqnıñ fidançığı olğan bardaqnı aldı. O bir apte? soradı Enver. Yavluçıqlarıñnız yardımınen kezmege devam etsek olurmı? Obur külümsiredi. Ah, Enver, soñ derece macara sevdasısıñ. Amma olmaz, yazıq ki, yavluçıqlar tek pek kerek olğanda tılsımlı hasiyetlerge malik olalar. Şimdi ise vazifeni eda etken soñ olar sadece oyun yeriñizni yaraştıracaqlar. Enver köküs keçirdi. Aydı, olsun, tüşündi o. Bizim ayaqmaşnalarımız bar, nasıl olsa da Qırım boyu ayaqmaşnanen de kezmek mümkün. Leylâ ise öz nevbetinde ana-babalarına haber berilgeninen meraqlandı. Qasevet etme, Leylâ, dedi qalaqay ana, Obur er şeyni tüşündi. O vaqıtnı biraz artqa çevirdi. Şimdi asılında daa cumartesiniñ sabasıdır. Siz olmağanıñızdan tek bir saat keçti. Balalar şaşıp qaldılar. Kerçekten de küneş daa kökniñ ortasına bile çıqmadı. Amma da şey! Olar Navrezni qurtarıp yetiştirdiler, öglerinde ise baarniñ kelişinden zevq almaq içün bir künleri bar. Envernen Leylâ tata qardaşnen sağlıqlaşmağa başladılar. Özleri sevgen yerlerde kezinip, tabiatnıñ uyanmasını közetmege sabırsızlana ediler. Qartanaylar ise bağça çayırlarına aşıqa onı Navrez bayramına azırlamaq kerek ediler. Leylâ ve Enverniñ çızmaları tübünde irigen qar şıpılday edi. Ormanda endi bazı yerlerde yollar qardan açıla edi. Balalar aynı şu yerlerde yer astı ateşiniñ yalınları yerniñ üzerine toqunğanını tasavur ete ediler. Kök mavı ve açıq edi. İlk quşlarnıñ çivildesi bile eşitile edi. Er daqqa Qırımğa baar kelgeni is etile edi. Yerniñ terenliginde ise Bahış sihirbaz ve taş yürek yerastı ateşi artıq iç bir vaqıt sönmemesi içün hızmet ete ediler. On sekizinci bölüm Qırımğa baar keldi. Eki aftadan soñra martnıñ yigirmi biri keldi, bariniñ gecenen kündizi teñ kelgen zamanı. Qırımda şu künde Navrez bayramı keldi deyler. Er bir qoranta bu bayramğa azırlana edi, evler temizlene ve baar çiçeklerinen yaraştırıla edi. Sofralarnı dülber milliy örneklernen nağışlanğan örtülernen örte ediler. Lezetli, küneş misalinde tögerek köbeteler pişirile, tatlı pahlavalar qavurula edi. Ziraatçılar saçuv işlerine azırlana, çobanlar yaylâlarğa qoy sürülerini çıqara ediler. Leylânıñ qarbabasınen bitası azbarlarında çoq vaqıt keçire ediler. Irigen qardan qararğan, bereketli, işsever ellerinen baqılğan topraqlarını büyük sevgi ve itina ile alite ediler. Qalaqay ana baqla fidançığını ve diger fidelerni bostanda saçtı, armut ve ereklerniñ farqlı çeşitlerini aşladı. Küzde qomşularnı tatlı meyvalarnen sıylamaq mümkün olur. Leylânen Enver Navrez bayramınıñ qayd etüv ananelerini em mektepteki derslerde, em de köydeki qartlarnıñ ikâyelerinden ögrendiler. Qartlar daa bala olğanda evden evge yürip, mahsus bayramlıq türküler yırlap, qarşılıq ediyler ala ekenler. Dostlar da bu adetni canlandırmağa istep, Leylânıñ anası yardımınen Navrez aqqında yırlarnı ögrendiler.

Amma em kiçik, em büyükler içün eñ qıymetli bahşış ana yurtlarında yaşamaq imkânı edi. Vatanda yaşamaq öyle güzel ki, ille de er şey öz tertip-nizamında olğanda. Er yıl mevsimi öz nevbetinde kelse, qıştan soñ baar kelse, baarnı yaz qarşılasa, yaznı küz deñiştirse ve ilâhre. İnsanlar ayatnıñ suratında bazıda yıl mevsimleri bir-birini deniştirgenniñ farqına bile barmaylar, mavı kökniñ yüzüne baqıp zevq almağa, çırlaqlarnıñ yırını diñlemege, yengil yaz yelçigi eskende duyulğan çiçeklerniñ mis qoqularından hoşlanmağa unutalar. Vaqıt er zaman kibi aqıp ketkenini, daa da emiyetli işleri olğanını tüşüneler. Amma, tılsım alemi tuvğan ülkemizdeki tertip-nizamını nezarette tutmaqta. Qıymetli dostum, kim bilir, belki aynı şu körünmegen küçniñ sayesinde Qırımda seniñ ve menim içün acayip macera ve mücizeler hiç tükenmey.